Mũrĩega inyuothe? Njĩtagwo Indo Waihũ, na ndoka nĩgetha twaranĩrie kiugo kĩa Ngai. Nĩ kahinda kanene kahĩtũkĩte kuuma rĩrĩa twĩrĩgaine, nĩ ũndũ wa gũkorwo hihi na mawĩra maingĩ na maũndũ maingĩ magekĩka, no Ngai akoretwo e mwega na e mwĩhokeku. Na ũmũthĩ ndĩrenda twaranĩrie ũhoro wa rĩrĩ, mũndũ angĩũrĩra kũ hĩndĩ ĩrĩa ena ruo? Ruo rwa ngoro, rwa meciria, rwa... maũndũ maingĩ marĩa angĩkorwo akĩgerera ruo, tondũ maruo nĩ maingĩ, tondũ gũkũ mũhuro ũyũ tũtũraga wa riũa, kiugo kĩa Ngai kiugĩte ti gwitũ, ithuĩ tũrĩ ehĩtũkĩri. Na kwoguo wĩ mwĩhĩtũkĩri handũ ũrĩ, ndũkomaga ũrĩa ũkwenda, ndũrĩaga ũrĩa ũkwenda, ndũikaraga ũrĩa ũkwenda, tondũ wĩ mwĩhĩtũkĩri, na kwoguo gũtirĩ comfort kana gũtirĩ kũiganĩra kũingĩ, na rĩmwe mũndũ nĩ aiguaga ruo. Na kwoguo ngĩciria ũhoro ũcio ndĩreyũria atĩrĩrĩ Ũndũ ũyũ hihi Bibilia-inĩ wanekĩka? Na ndĩrakora gũkorwo na ruo rĩ, nĩ ũndũ ũtũrĩte wĩkĩkĩte Bibilia-inĩ, no ndĩroka rũgano-inĩ rwa Hana, mũtumia ũrĩa wetagwo Hana wa Elikana. Rũgano rũu rũkoragwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa Mbere, kwambĩrĩria ĩmwe. Na tondũ andũ arĩa matirĩ makorwo na magĩthoma scripture ĩyo rĩ, Hana arĩ mũtumia wa Elikana. Na matũraga matukũ ma mũthĩnjĩri-Ngai wetagwo Eli. Na... Elikana aarĩ na mũtumia ũngĩ wetagwo Penina. Hana ndaarĩ na ciana, no mũirũ we Penina nĩ aarĩ na ciana. Andũ aingĩ nĩ maarĩtie ũhoro wa rũgano rũu, na kwĩ nyĩmbo nyingĩ ciinĩtwo ciĩgainie na Hana wa Elikana gũkorwo atarĩ na ciana na ũrĩa rũgano rũu ruothe rwathire, kwoguo twahota gũkorwo nĩ tũrũĩ mũno. Na ndĩreyũria atĩrĩrĩ, maruo marĩa Hana wa Elikana aarĩ namo nĩ ta marĩkũ? Wa mbere rĩ, aarĩ na ruo rwa gũkorwo atĩ arĩ thata, ndarĩ na ciana. Na gũkorwo wĩ thata rĩ, ti ũndũ ũngĩhota kũhonio nĩ mũndũ, ti ũndũ ũngĩhota gũthondekwo nĩ mũndũ, kwanja matukũ mau ma tene. Gũkorwo wĩ thata warĩ ũndũ wa ũngai. Ngai nĩwe wahingũraga kana akahinga mũtumia kũgĩa ciana by that time. Na Hannah wa Elikana nĩ kũmaanisha atĩrĩrĩ, arĩ mũhĩnge, kana Ngai we mwenyewe nĩ amũhĩngaga. Tondũ nĩ erigagwo atĩrĩrĩ, nĩ kĩĩ kĩngĩtũma Ngai mwene hinya wothe anjĩke ũũ? Na hihi ona matukũ marĩa tũratũra nĩ tũrĩ twahĩngwo nĩ Ngai. Ngai akoya kĩndũ gĩaku ũrarĩ nakĩo, mũndũ wanyu mũratũraga mwendete, kana indo cianyu mũrarĩ nacio agoka agacigĩra rũcinĩ rũmwe. Na mũkarigwo atĩrĩrĩ, ũndũ ũyũ ũgĩkĩka rĩ, kaĩ Ngai ararĩ kũ? Actually ona Gideon wa Bibilia ũngĩthoma ibuku rĩa Judges oririe Ngai ũguo, atĩ tũkĩhinyĩrĩrio ũũ tũrahinyĩrĩirio rĩ, ũrarĩ kũ? Tondũ nĩ athiĩte agakinya kũhĩngwo nĩ Ngai. Namba two rĩ, Hana wa Elikana rĩ, nĩ arĩ na ruo rũnene tondũ arĩ na mũiruwe warĩ na ciana. Na to kũgĩa ciana tu, mũiruwe ũyũ nĩ amũnyũrũragia. Hihi atua gũtũmana handũ, ũkaigua wĩhĩa o nawe cera cera ciana ciaku ũtũme, kana atua gwĩka ũndũ akauga kũrĩa nĩ mũrona ũrĩa gũtũraga gũkirĩte gũtirĩ andũ, wakũra ũkanyitwo mũtwe nũ? Tondũ matukũ mau mũtumia ũyũ ũtarĩ na kana rĩ, ndaheagwo gĩtĩo, onekaga e thĩ wa arĩa mena ciana. Na unfortunately maũndũ mau no mekĩkaga o na ũmũthĩ, ũgakora mũtumia ũtangĩhota kũgĩa ciana kana ũtarĩ na ciana nĩ onekaga e less than. Na Namba ithatũ rĩ, nĩ atĩ Hana wa Elikana rĩ, mũthuri wake nĩ onanagia atĩ nĩ arona wathe ũcio. Na njĩra ĩrĩkũ? Bibilia yugaga o mwaka o mwaka maambataga Shilo kũrutĩra Ngai igongona. Elikana rĩ, akahe Penina rwĩga rwake na rwĩga rwa ciana ciake cia airĩtu na cia arũme. No akahe Hana rwĩga maita merĩ. nĩgetha ndakaigue ta aratigĩrĩrwo kana ta aroneka ta atakinyanĩrĩte kana hihi ndakahinyĩrĩrĩke. Ona kũngĩkorwo atĩ Elikana ekaga ũguo akĩ maanisha kuonania wendo wake he Hana rĩ, harĩ Hana hihi nĩ ũndũ warĩ na ruo tondũ nĩ erigagwo heagwo cienyũ igĩrĩ tondũ wa kĩ? nĩ kuonania atĩ ndĩ wika ndirĩ mũkinyanĩru, na kwoguo Hannah nĩ ahĩngagwo nĩ mũndũ ũmũkuhĩrĩirie. Na tũngĩrora ũguo nĩ kuonania Hannah ahĩngĩtwo nĩ Ngai, maũndũ mekĩkĩte na tũĩ andũ maiguaga mahĩngĩtwo nĩ Ngai, hihi mũtumia ararĩ na nda aragĩa kana gatinatũra, akaigua Ngai amũhĩngĩte mũno tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩhota gũcokia mwana ũcio muoyo tiga Ngai. na ũkarigwo nĩkĩ kĩratũma Ngai agũkuithie kana mĩeri kenda acoke agakue, na kwĩna moritũ maingĩ, ũngĩ akarwara ũkaigua mũndũ nĩ ararwario mũrimũ ũtahonagwo, andũ makarigwo Ngai aratwĩka ũũ nĩkĩ? Number two rĩ, no ũkorwo na bũrũri nĩ ũrakwagĩra kĩene kana hihi andũ arĩa makũrigicĩirie ta bamĩrĩ ta mũirũ Peninah ũguo onaga hana. na ũkarigagwo nĩkĩ gĩtũmaga niĩ nyũrũrio, hihi nĩ thĩna? ũgakorwo nĩ ũrĩ thĩna mũno, andũ magakũnyũrũragia maugaga nĩkĩ kĩega kĩngiuma kũrĩa, angĩtwara ciana ciake cukuru na kĩ, angĩaka nyũmba njega atĩa, angĩrĩa wega atĩa, tondũ nĩ marona ta we wĩ, ta o mekuhĩrĩirie Ngai gũgũkĩra, we ta wĩna thĩna mũno. Na namba three rĩ, mũndũ ũgũkuhĩrĩirie nake no akorwo nĩwe ũratũma ũigue ruo, andũ anyu. andũ arĩa mũciaranĩirwo, aciari, ciana ciaku ũciarĩte, ũkamaroraga ũguo ũkarigwo atĩrĩ nĩkĩ gĩtũmaga manduria ũũ. Na ti atĩ gũkorwo ũkĩigua ruo nĩ ũndũ foreign. As long as tũtũraga mũhuro wa riũa rĩ, ruo rwĩho. Na Kristũ akĩarĩria arutwo ake akĩmera atĩrĩrĩ, Mũhuro ũyũ wa riũa mũtũraga rĩ, nĩ kũrĩ thĩna mũingĩ, no mũtikamake tondũ I have overcome the world, kana niĩ nĩ ndũĩte mbara na ngahotana ya mũhuro wa riũa. No o na gũkĩrĩ ũguo rĩ, mũndũ angĩka atĩa hĩndĩ ĩrĩa ena ruo rwa mũthemba ta ũcio? Na tũgũcoka rũgano-inĩ rũu rwa Hannah. Kiugo kĩa Ngai kĩuga atĩrĩrĩ, o mwaka o mwaka nĩ ambataga Shiloh, nĩgetha makarutĩre Ngai igongona na mamũhoe. Na gũtirĩ mwaka o na ũmwe wakinyire... Hana akiuga tondũ niĩ nyambataga kũu nganyũrũrio rĩ, tondũ nyambataga kũu ngaiguithio ruo rĩ, ndigũthiĩ. A persist re gũthiĩ kwĩ Ngai. Na nĩ ngwenda kuuga atĩrĩrĩ, hatirĩ handũ ũngĩthiĩ hĩndĩ ĩrĩa ũraigua ruo rwa ngoro, o na ruo rwa mũthemba o wothe, tondũ andũ arĩa tũciaranĩirwo kana andũ arĩa twĩ mũhuro wa riũa ithuothe rĩ, nĩ tũrĩ thĩna mũno wa kũerewa kana kũrikĩra thĩna-inĩ wene, kana kũigua ruo rũtarĩ rwitũ. Tondũ. Tũtirĩ ũhoti ũcio, no Ngai nĩ arĩ ũhoti ũcio. Na hena wa Elikana akĩambata kũhoya, na hĩndĩ ĩrĩa ahoyaga Ngai rĩ, mũthĩnjĩri Ngai ũcio wetagwo Eli akĩmũrora akĩmwĩra, ehera haha we wĩ mũrĩu. Akĩmwĩra niĩ ti kũrĩo, nĩ gũthaitha ndĩrathaitha Ngai nĩ tondũ wa thĩna wakwa. Hĩndĩ ĩyo ya matukũ ma tene rĩ, gũkuhĩrĩria Ngai especially harĩ atumia warĩ ũndũ mũnene mũno, tondũ hĩndĩ ĩyo nĩguo ũiguaga atĩ kĩgongona kĩarĩ kĩgayanie. Na mũndũ tu ũrĩa waragĩria Ngai arĩ mũthĩnjĩri-Ngai, nowe waingĩraga handũ harĩa hatheru ha harĩa hatheru mwaka riita rĩmwe na mathaithana ma andũ othe, hĩndĩ ĩyo nowe waiguagwo nĩ Ngai. No Hana wa Elikana, tondũ wa persistence yake, tondũ wa gwĩtĩkia hatirĩ ũteithio handũ hangĩ tiga kũrĩ Ngai, akĩhoya ihoya rĩatũmire Ngai amũigue, atarĩ mũthĩnjĩri-Ngai, na e mũtumia, matukũ-inĩ marĩa atumia mataarĩ na igweta ũhoro-inĩ wa gũthaitha Ngai. na Ngai akĩmũigua. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Hena rĩũrĩro harĩ o mũndũ o wothe thĩiniĩ wa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo even hĩndĩ ĩrĩa wĩna ruo. Nginya he maũndũ marĩa monekaga ta matangĩhoteka, ta kũhoya Ngai ũiguo that time wĩ mũndũ wa kawainda na wĩ mũtumia. gũtioneka ta arĩ ũndũ ũngĩhoteka. Na nĩ mũthenya ũcio, hĩndĩ ĩyo ahoire akĩrikĩra na akĩrĩra na kĩgi, nĩguo Ngai ahingũrire nda yake, akĩmũhe to kaana tu, akĩmũhe kaana ga kahĩĩ geetagwo Samũeli, na agĩgatua mũthĩnjĩri-Ngai. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Ngai nĩ arĩ ũhoti, na no ahote kũnina ruo rwaku, na arũnine biũ. To Bibilia yugaga atĩrĩrĩ, arĩkia kũhe Hana wa Elikana aheo Samũeli-rĩ, aacokire akĩheo ciana ingĩ ithano. Kũmaanisha atĩa? Ndaacokire kũheo rwĩga maita merĩ hĩndĩ ĩngĩ. Aaheagwo rwĩga rwake na rwa ciana ciake. Na akĩgĩa na igweta mũno tondũ mwana wake tu ndaaciarirwo e kaana ga kahĩĩ. Aaciarirwo e kaana ga kahĩĩ kaneanĩtwo kwĩ Ngai ta mũthĩnjĩri-Ngai. Na ithuĩ othe nĩ njũĩ nĩ tũĩ maũndũ marĩa meekirwo nĩ mũthĩnjĩri nĩ mũnabii Samueli matukũ ma tene. Nginya ibuku rĩrĩ tũthomaga rĩa Samueli rĩgetanio nake tondũ maũndũ maingĩ marĩa meekĩkire, meekĩkire hĩndĩ ĩrĩa aarĩ mũthĩnjĩri-Ngai. Gũkĩrĩ ũguo rĩ, he mũndũ ũngĩ wagereire ruo thĩiniĩ wa Bibilia kana karũgano kau no hana tu? Na ndĩramenya atĩ tiguo, kũrĩ andũ aingĩ mũno magereire ruo. Ũngĩrora mũndũ ta Daudi rĩ, Daudi nĩ agereire ruo mũno tondũ wa kũhikia Uria, kũhikia mũtumia wa Uria na agatũma Uria oragwo. Nĩ ekĩte ũru, marĩ mahĩtia ekĩte, na kwoguo imagine aga wĩ mũthamaki gũtuĩkĩte atĩ nĩ ũroire mũtumia wene na ũroragithia mũthuri wake nĩ ũndũ wĩ gĩconoko gĩtangĩtarĩrĩka. Na andũ hihi nĩ maragia ndeto ciake o na korwo nĩ hihi matukũ maya tũrĩ no gũkorwo ndangĩrehera TV-inĩ, ndangĩrehera Facebook, ndangĩrehera WhatsApp ingĩrahĩtũkio kũhĩtũkio andũ magathondeka memes cia kũmũnyũrũria. Na no taguo gwatariĩ hĩndĩ ĩyo, ciugo no ciahĩtũkaga mũthamaki ũrĩa arekire. Na akĩrora akĩona andũ arĩa othe mamũthiũrũrũkĩirie, othe nĩ mamũikagĩria mahiga tondũ wa wĩhia wake and gĩconoko kĩrĩa arĩ nakĩo kĩarĩ kĩnene. Na nĩho Daudi ainĩire thaburi ya fifty one, akiuga we nĩ wehĩtĩirie Ngai. ndũkanyingate njehere ũthiũ-inĩ waku. Kũmaanisha atĩrĩrĩ, o na hĩndĩ ĩrĩa twĩkĩte maũndũ maroneka ta me magigi na makamenyeka, na makaunĩka na kũu nja na tũkahunjio na ithuĩ, na tũkaheanagwo, tũkagwatanagio ndaĩ na tũkaheanwo example na ithuĩ, hena rĩũrĩro. No tũre kwĩ Ngai tũmũthaithe na atũmbe rĩngĩ. Na ũngĩrora mũno Daudi-rĩ, acoka kwĩ Ngai, Ngai ndamwĩrire atĩ ndũgacoke gũka haha. Ngai nĩ kũmuoya amuoire na akiuga this is the man after my own heart kana ũyũ nĩwe mũndũ ũrĩa ũkoragwo arũmĩrĩire ngoro yakwa. Na kiugo kĩa Ngai kiugĩte atĩrĩrĩ, a broken and a contrite spirit I shall not despise. Ngoro hehenjeku niĩ ndikamĩagĩra kĩene. If I could translate directly, atĩ ngoro hehenjeku niĩ ndikamĩagĩra kĩene. Kũmaanisha atĩrĩrĩ, ona hĩndĩ ĩyo andũ mararia ndeto ciaku tondũ wa maũndũ marĩa wĩkĩte me magigi rĩ, Ngai no arakũrora, na ũngĩũrĩra na kũrĩ we no ahote gũgũthambia. No ahote gũtũma ũthere rĩngĩ, na no ahote gũtũma wĩtĩkĩrĩke rĩngĩ. He mũndũ ũngĩ nake wetagwo Nehemia. Ũngĩthoma ibuku rĩa Nehemia rĩ, Nehemia nĩ arĩ na ruo mũno, tondũ wa kuunangwo gwa thingo cia Jerusalem, na itũũra rĩa Ngai. Itũũra rĩrĩa maatũũrĩte metĩĩire, itũũra rĩrĩa maatũũrĩte maakĩte, itũũra rĩrĩa rĩarĩ... nĩ ta kwanyu mũciĩ kũrĩa ũrereirwo, kũndũ kũrĩa ũĩ ta kwanyu. Rĩgĩũka rĩkĩmomorwo nĩ andũ nginya matoĩ Ngai. Na acoka gwaka-rĩ, agĩcemania na andũ metagwo Tobias na Sanballat, arĩa mamwĩraga ndũngĩhota gwaka. Toguo arĩ na ruo mũno, first, nĩ tondũ wa kũũrwo nĩ kĩndũ kĩao kĩa goro, number two, nĩ tondũ wa kwagĩrwo kĩene nginya nĩ andũ matoĩ Ngai. na andũ makaga confidence nake acio metagwo a Sanballat na Tobias no Nehemaya ũngĩthoma thĩinĩ wa Nehemaya ithathatũ ikũmi rĩ augaga the joy of the Lord is my strength kana gũkorwo ho kwa Ngai nĩguo hinya wakwa ngauga atĩa ona hĩndĩ ĩrĩa twĩna ruo rwa gũkorwo atĩ andũ matiratwĩtĩkia hĩndĩ ĩrĩa twĩna ruo rwa kũrwo nĩ kĩndũ gitũ tũrendete kana kĩndũ gitũ tũronaga gĩkĩhana ta treasure Ngai witũ ena ũhoti na thĩinĩ wake nĩ kũrĩ hinya Tũngĩũrĩra kũrĩ Ngai no tũgĩe na hinya wa gwĩtiria even then. Na ndĩreciria ũhoro wa mũndũ wetagwo Johana Mũbatithania o nake. Kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ, Johana rĩrĩa anyitĩtwo-rĩ, atũmanire gwĩ Kristũ. Agĩtũma arutwo ake akĩmera atĩrĩ, ta thiĩi mũmũrie, nĩwe wokaga kana nĩ mũndũ ũngĩ. Johana arĩ na ruo mũno, tondũ arĩ njera, na nĩ arorete gũkua. Akĩmenya hatirĩ handũ hangĩ ingĩũrĩra, tiga he mũthamaki ũrĩa ndatũire njugaga nĩ agoka. na agĩtũmana, na onakorwo Johana Mũbatithania no akuire-rĩ, Kristũ nĩaririe ndeto cia Johana Mũbatithania hĩndĩ ĩyo, akiuga gũtirĩ mũndũ ũngĩ mũnene ta Johana Mũbatithania arĩa othe manaciarwo nĩ atumia. And ngĩrĩkĩrĩria njuge atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩ kũigua ruo-rĩ, hatirĩ ruo rũiguĩtwo ta rũrĩa Kristũ aiguire. Okorwo nĩ kũhũrwo mwĩrĩ, Kristũ nĩahũrirwo mwĩrĩ. Kiugo kiugaga atĩ okire kũrĩ andũ ao, nao andũ ao makĩmũrega. What does that mean? Atĩ ona kũregwo nĩ andũ anyu rĩ, ti ũndũ mũgeni. Kristo okire kũrĩ andũ ao, arĩa marĩ Ayahudi, arĩa maagĩrĩirwo mamwamũkĩre, na makĩmũrega. So rejection ti ũndũ mwerũ, nĩ ũndũ warĩ kuo nginya tene. Akorwo nĩ kũhũrwo mwĩrĩ rĩ, akorwo nĩ opposition rĩ, gũtirĩ ũndũ Kristo atonire, nginya andũ kwaga kũmwĩtĩkia. Na in fact ona ũmũthĩ andũ nĩ magaga kũmwĩtĩkia. Kristo akĩhoya mũgũnda wa Gethsemane rĩ, arĩ na ruo mũno nĩ gũtiganĩrio nginya nĩ baba wao, Ngai wa igũrũ. Akarora akarigwo atĩrĩrĩ, no ũneane moko-inĩ ma andũ ehia ta aya? Na nginya e mũtharaba-inĩ rĩ, akĩrĩra, akorwo nĩ kwaga rĩ, Kristũ agĩte nginya maĩ ma kũnyua. Na hau nĩho anyuĩrĩire thiki. Nĩ kuuga atĩa? Gũtirĩ ruo tũgeragĩra mũhuro wa riũa Kristũ ataagereire. Na gũkorwo Kristũ nĩ agereire gacĩra kau rĩ, nĩ kũmaanica atĩ... Tũragerera, tũrahĩtũkĩra handũ hahĩtũkĩirwo nĩ mũndũ ũngĩ, akahũra ime. Kũmaanisha atĩ ruo rũrĩa tũraigua thaa ici rĩ, rũtingĩkuhĩrĩria ta rũrĩa aiguire, na kwoguo nĩ aiguaga, he understands, hĩndĩ ĩrĩa tũragerera ruo ta rũu. Na kwoguo rĩ, hatirĩ handũ hangĩ hena rĩũrĩro, hĩndĩ ĩrĩa wĩna ruo rwa ngoro na rwa mwĩrĩ. tiga harĩa Kristo arĩ, tondũ he can understand. Na ruo rwaku no ahote kũrũnina, tondũ ena hinya ũcio. Whatever ũngĩkorwo ũkĩgerera, mahinda maya nĩ maritũ, kwĩna mĩrimũ ĩtarahonwo, kwĩna mabiacara kũharagana, kwĩna kwaga irio cia kũrĩa, kwĩna social environment nditũ, tondũ andũ ũrĩa macokanagĩrĩra tene tiguo macokanagĩrĩra rĩu, no hena rĩũrĩro. and that is kũũrĩra harĩ Ngai ũrĩa watũmbire na gwĩtĩkia atĩ Kristo nĩ agerete njĩra ĩno tũgerete, akahũra ime na tũkahotana tondũ Kristo nĩ arũĩte. Thengiũ nĩ tondũ wa kuona video ĩno. I hope you are encouraged na I hope atĩ kuona video ĩno nĩ gũgũtũma ũmenye handũ harĩa ũngĩteng'erera. wĩna ruo rũu wĩnaruo, wĩna kũhinyĩrĩrĩka kũu wĩnakuo thaa ici, na wone ũteithio. Tondũ Kristũ nĩ augire tũngĩkamũkaĩra nĩ agatũigua. Thank you very much nĩ tondũ wa kuona video ĩno.